Matthew fifteen, Some Pharisee pipol and law tishas kom meet Jesus for Jerusalem, ask am, Why yor disciples no dey obey awa eldas tradishon, dem no dey wosh dia hand before dem chop? Jesus ansa dem, Why una no dey obey God kommandment, na bikos una won keep una tradishon? God say respect your papa and mama, anybody wey curse him papa or mama dem must kill am, but una say if anybody tell him papa or mama wetin I wan give you before I don gi am to God then e no need to respect him papa again because of una tradition una don make God word yeye Una wey dey pretend, true-true na una Prophet Isaiah tok about wen e sey, Dis pipol dey praiz mi with dia mout, but dia heart dey far from mi, and di woship wey dem dey give mi dey useless, bikos dem dey tish tradishon wey human being get. Den Jesus gada di pipol kon dey tish dem, Make una listin so dat una go undastand, No bi wetin pesin chop dey make am dirty, but na wetin e tok from e mout. Den di disciples kon beat am sey, Yu know sey Pharisee pipol dey vex bikos of wetin yu tok. Jesus ansa, Any plant wey my Papa for heaven no plant, dem go root am troway. Make una leave dem, dem bi blind pipol wey dey show blind pipol road. If pesin wey blind dey show anoda blind pesin road, two of dem go fall inside gota. But Peter tell Jesus, Tell us wetin yu mean. Jesus ansa, Afta evritin wey I don tok so, una no still undastand? Una no know sey anytin wey pesin chop enta belle, e go shit am come out? But di tins wey dey come out from pesin mouth dey come from im heart, and na dis tins dey make di pesin dirty. Na from pesin heart bad bad tins dey come out, and na dis tins dey make dem kill, sleep wit who dem no marry, tiff, lie, and judge pesin for im back. Na all dis tins dey make pesin dirty. no be bikos pesin chop wit im hand wey e no wosh. Jesus komot der kon go Tyre and Sidon area. For der, one Canaan woman kry kom meet am sey, Oga God, David Pikin, make yu sorry for mi. My dota no well bikos demon dey trobol am. But Jesus no tok. So im disciples kon beg am, Drive dis woman komot for hia, bikos e dey disturb us. Jesus kon tell di woman, Na di sheep wey lost among Israel pipol naim God send mi kon find. Di woman knee down for en front kon dey beg am sey, Oga God, make yu help mi. Jesus tell am, E no good to give dog di bread wey shidren suppose to chop. Den di woman ansa, Yes, Oga God, but di dog demsef dey chop di small-small bread wey dey fall from dia ogas table. So Jesus tell am, Madam, yor faith big well-well, Make wetin yu dey find reach yor hand. Dat same time, di pikin kon well. Jesus komot from der go Galili wota-side. Den e klimb one mountin go sidown. Many pipol karry pipol wey no fit waka, blind, paralyzed, dumb, and odas wey get difren sickness kom en front, and e heal all of dem. Di pipol kon sopraiz well-well wen dem si who no fit tok, dey tok, who no fit waka, dey waka, Who blind before dey see now, and all of dem kon praise Israel pipol God. Jesus koll im disciples kon tell dem, I dey sorry for dis pipol bikos dem don dey here with mi for three days and dem no get anytin to chop. I no want make dem go back with honga so dat dem no go faint for road. Di disciples ansa, As dis pipol plenty so, where we go fit get food wey go reach dem chop for dis wildaness? Jesus ask dem, How many bread una get? Dem ansa, Na seven bread and some small-small fish. So Jesus tell di pipol make dem sidan for ground, kon take di seven bread and di fish. Afta e don tank God, e divide di bread and fish give im disciples make dem share am for di pipol. Di pipol chop belleful, and di food wey remain full seven baskets. Di men wey chop na four thousand, even doh dem no kount wimen and shidren join dem. Afta Jesus don send di pipo go dia house, e kon enta boat go Magadan area. Dis na Greywood Whispers, voice wey no loud but get sense.